Киһи хас биирдии норуот сүрэҕэр дириҥ үөдэргэ оспот бааһы хаалларбыта. Бастакы аармыйаҕа ыҥырыы Таатта улууһугар атырдьах ыйын үс күнүгэр тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн биир сыллаахха буолбута. Уопсайа аҕыс сүүс сүүрбэ сэттэ киһи ыҥырыллыбыта. Биэс сүүс сүүрбэ сэттэ киһи сураҕа суох сүппүтүнэн ааҕыллар. Биһиги лицейбыт олбуоруттан Хорсун саллаат эдэркээн патриот уолаттар сэриигэ аттанан барбыттара. Стелланы Петр Николаевич Романов бырайыактаан оҥорбута. Оччолорго кини культура салаатын начальнигынан үлэлиирэ. Николай Ефимович Попов, Георгий Михайлович Артемьев, Алексей Егорович Турнин, Василий Егорович Сергеев Стеллаҥ уһуллуутун мунньаҕар Петр Николаевич Романовы оҥорбуттара. Бу мунньахха кини Стелла иннигэр умуллубат уоттаах уонна саха батаһын быһыылаах өйдөбүнньүк Стелла ситиһин көрдөрбүтэ. Саха батаһа сахалар күүстээх санаалаахтарын, дойдуларыгар бэриниилээхтэрин көрдөрөр. Ис киһи бигэргэтэн үлэни саҕалаабыттар. Стелла сүрүн оҥоһуллубут материала сиэмэн буолар. Улахан көмөнү материалга Иван Степанович Неустроев ЖКХ начальнига оҥорбута. Стелла Улуу Кыайыы Дьордон сылын үөрүүлээх тэрээһиннэрин чэрчитинэн аһыллыбыта. Коммунист хаһыат атаарыы түгэннэриттэн атырдьах ыйын бастакы күнэ бырааһынньыктыы күн буолбут ытык-күөлгэ, призывниктар харахтарыгар дьол үөрүү уота тыынныыра. Сэттэ уон биэс саастаах Сардаана колхоз чилиэнин Павлов умнуллубат үөрүү ахтыытыттан «Олох барыта хайдах эрэ олоҥхо курдук» аҕыйах сыллааҕыта кыһыл оҕо билигин социализм дойдутун буойуна Призывник уон тоҕус саастаах Гаврил Прокопович Степанов баҕата танкист буолуо этэ. Бу өстөөххө суостаах, суудалаах боевой массыына уустук техникатын баһылыыр баҕа санаалааҕа. Наада буоллаҕына чиэс иһин көҥүл иһин олохпун биэрэргэ бэлэммин диэн эппитэ. Гаврил Прокопович армияҕа барбытын кэнниттэн ыла дьонун кытта сибэһэ суох Ханна тиийбитин аадырыһаан, байыаннай чааһа биллибэт. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдүнэкки сыл ахсынныга сураҕа суох сүппүтэ сүүс бэһис нүөмэринэн бэлиэтэнэр. Комсомолец призывник Василий Филиппович Жараев улахан үөрүүнэн кэлэн көрдөрө турабын, игидэй ситэтэ суох орто оскуолатын сэттис кылааһын бүтэрдим, доруобуйабынан сөп түбэстэхпинэ төрөөбүт дойдубун элбээхтик көмүскүүр иһин, тиһэх хаапыла хаан хаалыар диэри өстөөҕү утары охсуһуом диэн эппит Василий Филиппович баҕа санаата туолан, тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн биир төрт дөнүө сыллардаахха сулууспалаан, сибээс начальнигынан үлэлээбит «За победу над Германией» мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Призывник комсомолец Гаврил Алексеевич Баланов умнуллубат дьоллоох күн үүннэ. Үөрүү аргыстаах Аҕа дойдубун эрдээхтик көмүскүү байыаннай үөрэххэ бардым диэн эппит Гаврил Алексеевич сураҕа суох сүппүттэри учуоттуур сурунаалга тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн биир сыл сэтинньи ыйга сураҕа суох сүппүтүн туһунан түөрт ын аҕыс нүөмэринэн суруллубут Туох да умнуллубат, ким да умнуллубат барыларыгар сүгүрүйэбит, махтанабыт. Төһө да бириэмэ аастар, буойуннар ааттара умнуллуо суоҕа